o te rapu i te kōrero ki roto i te taonga nei i a Pinepine Te Kura. Ko te kaupapa kei te whāia ake e māua ko tā tātou manuhiri i tēnei ata ko Te Kairani Hīria Hape o roto i te kupu kōrero nei tangihanga. Nā, ko te kaupapa i tīkina atu ai e hau a Pinepine te kura, nē. Ka hoki ake nā mahara i roto i nā tau nei, ō, koinā tētahi o nā mōteatea haria ake ai e te Hāhi Ringatū i roto i ana mahi katoa. Tae atu hoki ki ō tātou marae ki roto o Tūhoe, Ngāti Awa. Ā, ka mahara au i tērā tau rā, i te haramai tana, o nā wai hono i te pō. E, ki kōkō hīnau, ana koinā tētahi o nā waiata i haria ake e, e nā kaiwaiata o kōkō hīnau nā te mea, ko te kaikōrero i taua rā ko Riki Rangi Keeti. Mm. Oh, tika tū, tika tū. Mm. Ana ka mutu, e, ko tēnei taonga a Pinepine Te Kura, he mea tito E te Kōti Ariki Rangi i te Tūruki. Tana rongotana e hangaia ana he whare mōna ki roto o Waituhi. Ko, ko te rongo pai tēnā, ne? Nā, koinei tana whakahau ki tana iwi i tērā wā. Uh, kia, kia hangaia, kia whakaingoatia tō koutou whare, ko te rongo pai. Nō reira, ko te rongo pai tēnei ārahi nei a tātou i roto i tēnei ata, i roto i wā tātou mahi. E, ko te kaupapa e te iwi, a, na ko tā tātou manuhiri e kite mai nei koutou, a, ko te kairangi. Na te mea hoki, i roto i nā marama e rua nei, ne, ara atu te takoto o a tātou tūpāpaku, ne. Engari, e, ki roto Tūhoe, ki Ngāti Awa, ki Te Whakatōhea, i Te Whānau-a-Apanui. Ana, koia i tīkina atu ai e hau a Pinepine Te Kura ka whakahāngai ki a Ponty Hauaho. Tērā pou tikanga, te hāhiri motu. Ki a Rāniera Poihipi hoki. E tae atu ki nā mate katoa, mm. ki nā mate mm. katoa. Ne? Ana, Ko wō tātou mate hāngai tonu anō ki ō tātou hāhi, ne? Te aka puahou, Perehipitiria, ki a Haria, ki te hāhi Ringatū, ki a Te Karo, ne? Hāhi Mihinare, me te hāhi Katorika hoki, ana, tērā ō tātou mate i roto o Te Arawa, a Ken Neti, Kennedy. Nō reira e, e hiri ana mai. Yeah, nō mai, a, nō mai ki tā, tā māua maramara, maramara puehu, e, hōtaka, ko, ko kai, ka nō ki e take o tā māua hōtaka. E mena kāre he mea e titiro mai ki a māua ka kōrero māua, ki a māua mai. E hara hoki te mea ki a hua mano mano rāno nā tāngata he tiro mai. Engari, Ko te, ko te kaupapa o tēnei rā, ko te tangihanga. Ne? Nā, e mahara ana au e hīria i roto i te pukapuka. Ne? I roto i te pukapuka a Tīmoti Kāretu, Te Reo Rangatira. I whakaputatia ia tō pukapuka nei te tau 1974. Te whārani 24 o taua pukapuka. Inā tana kōrero mō te Tangihanga. Ki te wareware i a tātau tēnei tika nā tātau, arā, te tangi ki ō tātau tūpāpaku. Katahi tō tātau Māoritanga ka ngaro atu i te mata o te whenua ki te pō oti atu. Ae. Nā, koirā tētahi here nui kei runga i a tātau. Mm. Ko tātou e tangihanga. Ka mutu, e, kei te kite atu hoki tātou, o, nā taonga nui o te tangihanga. Te karanga, te whai kōrero, te karakia taha karaipiture, taha karakia Māori, te tauparapara, te mōteatea, te nui o ēnā akoranga. Ka mutu, E, me whai whakaaro tonu ki te hiki, ki te manaaki i ngā kaikaranga, i ngā kaikōrero. Ki au rā, me te mahi a ngā kaiwhakarongo, he whakarongo atu ki te āhua o te whakatakoto mai o te kōrero. Nā, haere atu tātou i tērā mate, i Tangatanga i tērā wiki. Tā Ahika tū mai, a Tāpene Mika. Nā, kā Ahika whakahuahua haeretia. Nā wāhi tapu katoa o roto o te Waimana kāku. Pō koe, i takapore ke au i te tau o tana whakatakoto haere i ngā tauira o ngā wāhi tapu. E, na te tangihanga i puta ai wērā kōrero. Pēhea ērā whakaaro ki a koe? Āe.
Āe, kia ora, kia ora e Tai. Āe. Ā, me mihi atu rā ki a koe i te tuatahi e waiata mai nā, kei te āhua whanowhano taku korokoro i tēnei ata. Kei te pai, kei te pai. Āe.
Ā, engari ko te, ko te tū mai a te tangata whenua i te whakahuahua haere i ngā papakāina, ā, i nōhia, i hīkoihia, ā, nā Mauna, nā, nā Karahiwi tonu, nā Pukepuke, ā, nā Kōawaawa, nā, e rere ana ki roto i te awa matua o, o, o Tauranga. Ā, wērā, wērā kōrero e tika tonu kei whakahuahuahia mai, kia kore ai hoki e ngaro i ngā mokopuna, i ngā takahitanga, o ō rātou pākeke tae atu ki ngā tīpuna. Ā, kuina atu nei ki a au, ā, ronua au e ngā kōrero ka hoki mai ana ki a tāua i, ki Ruātoki, ā, kua tū ngā koroua i te hīkoi wairua haere i ō rātou maunga. He hīkoi wairua hoki tēnā. Kua kawea te tūpāpaku rā kia hīkoi wairua Rāua i runga i te marae. Ana, ko te whakahuahua tērā, te whakarangatira i tō tūpāpaku. Tino tika tēnā. Ko te whakahuahua mai a Tāpene Mika i aua wāhi tapu katoa rā, he whakarangatira kē i te wairua o te tūpāpaku. O te tūpāpaku, ai.
Ana, pērā anō hoki tātou ki roto o Ruātoki, pērā anō hoki a Ngāti Awa. Ana, i a tātou i haere atu rā ki te tangihanga o te karo. Ae, ae. Na, a tamariki e whai korero mai ra. Ae. Ahi ka rongu matou e herehere haria ana na wahi tapu o ratou takiwa. Umm. Ka mea au ki a au, ko te tangihanga anake te wahi ka puta enei taonga. Arā, i a tātou, i te uhuna o Rāniera Poihipi, nē, e whakaatutia mai ana e Paora, e Paora te kaikōrero tuatahi, kohia haerehia mai nā kōrero. Wērā akoranga katoa hai ako tonu i a tātau. Hei, hei, hei rapu mā tātau me te whakapaipai o ngā kōrero. Āe. E, e, kia, kia kore e haere atu, e, engari, ko te mahi a te tangihanga, he whakaora. Āe. Kōrero. Āe. I aua kōrero rā, nē rā. Nā, ko koutou ko te iwi karanga. He kupu pea kai konā, nē, hei āwhina i a koutou, anā. Nā.
Kāre i rerekē ake i te rono atu i te tāne whakahuahua mai ana i ngā pae māuna, i ngā wāhi tapu, ngā wāhi hīkoihia e nōhia e te tūpāpaku. Ka tū te kuia ki te pōhiri, āe, koia te reo pōhiri mō tana marae. Engari i te wā o te tangihana, ko ia te reo o tana tūpāpaku. Ko nā manuhiri kei te whakaeke mai, ehara nā te kuia karana, inā te tūpāpaku nā manuhiri. Ana ko tāna mahi e tō mai te aroha, te, te, te, te aroha o nā manuhiri, kia pai ai te whakaputa i ō rātou aroha i runga i te marae, i roto i te tangi.
Rite hoki ki te, ki te mōteatea te kuia rā, ne? Ai. Mihi ki te kapua, ne? Nōku anō koia ko te wareware e. Ai. Ne? Ai. Kai reira katoa e takoto mai ana nā kōrero rā. Pēhea te āhua o te tiki i ērā kōrero? Ka whakauru ki roto i tēnei mea i te karanga. Āe. Koina, e tika tonu tēnā. Kua tae kē ki te wā, ā, ki te, ā, whakairo haere i te kupu. Engari, ko nā kupu rā, kua oti kē, kua, kua utaina kēhia, kua, kua titoa kēhia e nā kuia rā ki roto i a rātou mōteatea, ki te tuku i ō rātou roi mataki ana ka tuhia mai rā. Kua tae te wā e nā e nā ki te whakaara ake i te nui nō wērā o nā, ā, ka whakairo haere ai ki roto kia tika ai, kia hānai ai hoki nā manuhiri a te koroua, a te kuia rānei takoto mai rā. Ā.
I a tātou i te tangihanga i Tanatana, nē? Āe.
Ka, ka tū tō tātou kaikōrero a Tū. Āe. Ki te kōrero. Kātahi ka whakahuatia ia te ingoa nei a Rehua Rakuraku.
Nā, ko te Rehua Rakuraku nei, nāna i tito te waiatanga e noho ana māua ko Rāpaera. Taku tuakana, ka mea tau ki a Rāpaera, ana, kāore te kōrero tuatahi i haramai Ruātoki. Mm. Ana, e kōrerohia mai nā mm. e, e Tūwāka. Ai. Ana,

a tā te Kāwanatana whakaritenga kia tukuna te whenua kei te wai nui ki a Te Kooti Ārikirangi Te Tūruki me tana rahi. Ka haere atu, ka tonoa ia ki a Rehua Rakuraku kia haere ki te titiro i te whenua. Te hoki hana mai o Rehua ka mea atu te koroua rā a Te Kooti, a tēnā, pēhea te āhua o te whenua nei? Ka mea atu ia, e, Mō tēnā nei koti tēnā whenua. Enari, i tērā wā, kai te kite atu ai e āhua taupatupatu ana te hāhi, onā kaiwhakahaere o te hāhi. Ana, ka tītoa tana waiata kāore te kōrero o tuatahi i Haramairuātoki. Nā, koirā tētahi i a tātou e noho ai. Koirā tētahi e taonga tātou i whakaaro ake au e Ia tū e kōrero rā. Ai. Ā, ā, tae atu hoki ki, ki tērā o nā waiata whakawairani ai o mm. kunei mahara. Mm. Nā, ko tērā waiata, ko tērā mōteatea, eh, maunga ana koe i a, i a Ginger, ne? Ai, ai, ai. Eh, rahuraku, ne? Mm. Uh, uh, ka kore, ana, ko, ko Ginger hoki, ko te rangi āniwaniwa tana mm. ingoa. Mm. Uh, I a au e kohi ana i nā mōteatea nei, ka tae mai te kōrero a Ginger ki a Te Rangi Āniwaniwani kia whakawairangi ai ōku nei mahara. He tiro noa atu rā ki te ao tākiri, arā. Nō reira, koirā nā mea hei... Hei whakaara ake. Hei whakaara ake. I roto, ana, i roto i wā tātou tangihanga. Kai roto kē Nō Matatau e mahi, kia whai mai ai ngā tauira o muri mai. Nā, he mokopuna tā tāua i tū ki te manu kōrero i Te Whanganui-ā-Tara. Āe. Ā, ā mua ake nei te mokopuna nei. Te tana tū tana ki te kōrero, ka tīkina ia ko te kōrero a Pihi Tahi Tereina, E tā, e taku mokopuna, te mana whakaheke o tipu. Mm. Homai o tarina kia nau e hau. Mm. Ne? Nā, hoi rā anō wētahi, e, ka koa katoa au i te rongotana i tētahi mokopuna e whakamahia mai ana, e rā mai. Ne? Ai. Um, te nui o nā taonga kai a tātou. Ai, ai. Um, i tīmatatia e tāua tā tāua uh, kaupapa, i a Pinepine te kore. Uh, tēnā o nā tāonga. Nā kai reira ētahi kōrero e ki ana whakakake e te ture mm. i te kīna o tō waha nō runga rawa koe, no te mana o kuini e tū nei. Ne? I mua tonu i tēnei wāhangā tāua nei, ka kōrero koe mō te whare mate. Ai. Ka pai ki au e nā kōrero. Tēnā, hīkina mai anō wō kōrero nā, hei, hei whakarongo matei. Ai, ai. Oh, i, wērā, tērā whare o te whare mate, um, i au e tamariki tonu ana e mōhio ana, kāre te tama, te tamaiti, te tamaiti rangatahi rānei e noho ana i roto i te whare mate. Ināianei ā, ko Ngāwari nō te kuhukuhu haere, ā, ka tae mai he manuhiri teitei tūārangi nei ki te, ki te whakaeke mai, ā, ko Muia te whare matera. Kua kore e, e, e, e mahara ake he pākeke kei reira, kei te haramai ki te Tanihana rā, ā, kua noho tonu i reira, kua noho, pēnei te mea nei he kono hēteke. I kite au i atu mai i te matehana mai o te Ranihau, ā, mai i tērā wā noa i, i araara ai taku whakaaro mō te, mō te whare mate nei. I kite au tērā āhua mai tērā wā rā noa, e kite tonu nei au i roto i a au tonu, i a tāua o Ruātoki, ā, e muia ai te whare mate, E kura ia uru atu nā maruhiri a te, a te tūpāpa kura ki roto. Koina tētahi āhuatana kua hoha kau te riri haere roa ki tāna ata, engari tika tāu, whakaarohia mai ka ako. Ka ako. Ā, e.
Ehara i te mea nō rātou te hē. Kia rakau, kāore hoki i akohia. Kāore hoki, kāore hoki rātou i te mōhio. Ko tā rātou noho e mōhio ana kei te pakaru ngā manawa, ngā ngākau, ā, ki te mate. Āe, āe. kua haere atu ki roto rā. Ake nei he pai kē pea te kī atu, ā, ka āhua mutu te ruturutu rō mō te whakawātea. Whakawātea, āe. E pākeke tonu wētahi o te kāina tonu anō nei, ēnari tawhiti ake te whakapapa mai te tūpāpaku, e tata ake nō nā manuhiri e aro mai rā. Āe, wērā āhuatanga katoa, ahakoa i wētahi iwi e noho, e noho tūturu ana mā, mā te iwi kāinga tonu e tia ki te tūpāpaku. Ko te wairua hoki o te tūpāpaku tērā e manaakihia ana. Ana, ka mea tonu nā kuia, arā, o wētahi atu iwi, ā, mā mātou anō e opeope tā mātou tūpāpaku. Haramai koe, āe, tukuna wō roi mā te muri ka haere te noho. Āe. kāre koe pātata atu. Mm, mm. Uh, na kei te kōrero ai mo te matehana o te kuini, uh, me, me rā momo tūpāpaku, mm. e, tūpāpaku ranatira e manaakihia mm. ana, e opeopehia ana e o rātou ake ki reira. E nei tika tēnā, mm. e whakaaro atu anō pia tēnei tuātu i ōku whakaaro, Ki o te opeope te wairua tonu o te. Kei reira tonu ke po, teretere ana te wairua kia tukuna ra ano hia te tupapaku kia tau, katahi ano ka, ka, ka watea haere te wairua o te tupapaku ra. Ko te, ko te ahua hoki o tenei mea o te whare mate tena kaupapa nui, ne? Ae, ae. Ana ko te, kei te kite ake au roto i nga pa nui nei hei tenei ra horoi nei, kei te tu he wanana mo te whare mate, te tuapou marae. Ara, oh, ka rawe, ara, kua kite mai rātou, tērā tonu pea wēnā whakaaro uh, i a ah, koe nā, mm. kia āhei ai tā rātou tīmata ki te ako ako tonu uh, i a ah, rātou, i a rātou ki roto uh, i tēnei mea o te whare mara. Ai, ai. E, anā, e, ko tētahi anō taonga hoki o tēnei mea o te whare mate, ko te, ko te tangi, ne? Ai. O, ko ai. te kimi uh, ai. ana kai kōrero. i ngā kupu hei whakatangi i te whare mate. Ana, koirā te kōrero e kī rā, mēnā ka kōrerotia nā wāhi tapu pēnei a Tāpene mā nei, kāre e mihi i reira te whare mate e whakamihimihi ana i ērā kōrero, hei hopu atu i ērā kōrero, nā te mea hoki, Ki roto katoa o tātou hāpori katoa nei, kai reira wēnā kōrero katoa. E haere atu māua ko Hone Te Rire, te kairangi nei a Hone Te Rire, ki Hahuru marae, te marama o Oketopa. I te whakatakoto ia i tana kaupapa rangahau ki reira. Ko tētahi o nā kai kōrero, ko Hōri Rairino, o Taunga kōrero a Hōri. Ana te tū tana o te kuia ki te waiata, ka heria ake i te pātere, tīmata ke mai te awa o te atua rā. Tātaki haerehia mai nā ingoa katoa. Ana, e reira au e whakarongo atu ana kei te titiro atu au ki a Hōne Arata, arā. Ae. Ara, na ko Tapene tena. Ae. Ana ko, ko Paora tena, ana ko te wahine nei. Ae. Ka kite tatou e, i te taonga nei o te whakatakoto haere i nga ingoa o nga wahi tapu. Ae. Engari hoki e mihi ko to koutou whanau na, e kite atu au i te wa i, i moe mai ai te koroua nei, ka kite au i to poroporoaki motoko o te o pāpā. Āe, āe. Nā, koina, koina ngā kōrero hei whaiwhai haere, hei whakaora haere, hei whakatipu haere. E, i roto i wā tātau mahi katoa, ka mahara au ki te mōteatea, waiatatia ai, tino waiatatia ai e te māmā o Asher Nikorama, a Materoa. Āe.
Ko tana tino mōteatea, e, tērā te whetū taukapo ana mai te taha ki uta rā. Kia tohu ake au ko koe ka hoki mai. Hoki mai e hika, ne, ki o tāua takahanga nei. Ana koira, ne. Tērā pea e, e, e whakahua ai au te nui o ngā taonga kei roto i wā tātou mōteatea. Ai. E, kua ua tae rongi te wā, e, e, te, Te mōteatea nei, engari te tītī e tangi haere ana. Āe, āe. O, ē, ā, e moe kai hau. Āe, āe. E takoto rawa iho i te pō, hui, hui, nē, ērā kōrero katoa. Tēnā pea kai konā pea e, e te kairangi e Hīria. Āe. Nā taonga hai whāngai. ki wā tātou mokopuna, ki nā kaikōrero, ki nā whānau tō. Āe. Kei, kei, e tika tāu, kei konā nā kupu kua, kua, kua tukuna kēhia mai o tāua kui e, o tāua koroua nā kupu ki a tātou. Ko tātou kē nāianā, ā, ki te, ki te ranahau, ā, ka tīmata pea ki te hanga tonu atu, kia pai e te ako atu, ka, ka, ka, ka pēnei te āhua, anā, koinei nā momo, ā, ā, kupu hai tuku māu. Ā, ko te, ko te mea, ana, kei te, kua tīmata kē wētahi, kua tīmata wētahi ki te mahi a reira e hono ake nei te kuia e mahi mai nei tana mahi. Engari ko te, ko te mea kē, ko te, ko te, ā, ako, i te ranatiratanga o te tani. Kaua e whakamā ki te tani. Nā te, nā te Pākehā tēnā āhua, ka kaha rawa ana te tani o te tangata kua pōhēhia, kua heahe ake. Āe.
Nā te. Koinei te pai o tātou tangihanga, nē? Āe, āe, koinā. He tangi tērā. Ki te ruturutu roimata. Tukuna nā roimata kia ruturutuhia. Kaua e whakamā ki te ki te tuku i o Roimata ki runa i te marae. Um, e me korau mōku tonu, taku tīmata hana, ai, ko taku māhita i tērā wā, ko te Ranihau. Ai, ana, ka mahi ai a waku kupu hei pōhiri māku, ana i te marae i Mātaatua i Rotoruara. Kua hoki ki oku nā kuia i te kāinga. Kāre a wai, kāre kau a Waikato e neke mai te, mai te, te kuhuna tonu mai te marae rā. ana, kua pano ana te tū mai a Waikato. Ka kī nā kuia kua paurike, kāre e tika i te wē te pōhiri nō te tupō. Ka hoki nā kuia ra ki te kāinga, ā, ana ka haramai nā, nā koroua ra ki muri ki, i te mahi haere noa i muri, i muri. Ā, me waku mea, ehara ko au te pakeke o te whānau, ā, ka, kāre i au nā, nā kākahu tika ki te mau, ā, wērā kōrero katoa. Na ka haramai taku pāpā tata, ka kī mai ko hau tō pāpā. Tata Williams. Ah, tata Williams.
Ko hau tō pāpā, māku tonu e kī atu, nei tāua kei Te Arawa e noho ana. Waihua Ruātoki ki Ruātoki. Enari, e tū koe ki te pō, i mea aroha kē atu koe ki nā manuhiri e tū mai ra. Karakau rātou e neke. Ko tā rātou pīrani ki tāu anō ko George nei, taiapa tā mātou tūpāpaku. Anō ko te wahine a George ko Gay, anō te kīngitana nō, nō, nō konā. Ā.
Ko te mea nui pea o tēnā, nē, i kitea te koroua rā te rangihau. Āe. I kitea Tata Williams, ana ka whakatuwherahia he huarahi ki a koe. Āe. Kia mahi e koe tēnā mahi. Ana koinā tonu anō pea te wairua mō tātau ināianei. Āe, āe. Whakatuwhera ia he huarahi mō ētahi atu. Mō wētahi, āe.
Mēnā koinā te tauira kei te homaitia e wēnā koroua. Āe. E, koinā te tauira hai whai atu mā tātau. Koinā, koinā taku tīmata tau. E, kia, kia kore ai e noho noa iho ki te wāhi kotahi. Āe. E, nā te mea hoki kei te kite tātau ināianei Ā, mēnā ka, ka nui te tākotokoto mai o tēnei mea o te tūpāpaku, ā, ka tau maha. Ka tau maha, tau maha ake nei. Nō reira, pai kē ki te whakamāmā, ā, ki te tautoko, ki te āwhina, ki te whakatū i ētahi atu i tua atu i a tātou katoa. Kei te titiro mai tā tāua tangata kotahi ki au, kei te mea mai pea āhua whakatā pea i tēnei wā nei. Ko te mea māua ko te kuia, a, a, te kairangi nei a Hīria ki roto i te wāhanga tuarua. Pātai tāku. Ai.
E ko tēnei pātai hāngai ki a tātou katoa. Pēhea tō whakareri i a koe o te karanga? Pēhea tō kimi i ō kupu o te karanga? Kia, kia mau tonu ai te rangatiratanga o tēnei mea o te tangi. Mm. Ai, ai. E, um, ka hai, mō ana au ko hau te kaikarana mō, mō taua wā. ā, ka, ka moata, te moata tonu au i te oho i a āta, i a āta. Engari ka tuku au aku karakia ki ōku tīpuna tonu, nā Kaikarana o tōku whānau, i mōhio ana ahau kia homaihia te kupu ki a au. Ā, ana, kua mutu aku, aku karakia, kua whakahokia atu au nā, nā, nā tīpuna, ā, ana, kua noho au ki reira, ā, karakia ai mō te whānau, mō te hapū, mō te marae, ā, kia rawe te haere o ngā mea katoa, kia kaua e whakapōraruraruhia, kia kaua e whakatakehia. Ana, kua mutu wērā, kua tae atu au ki te marae ata tonu, i mua i te hikihana o te haki. ā, ana kua noho anō i reira karakia ai ki a ia, ki a au anō. Engari pēnā kei reira taku tuakana, ā, kua noho māua. Ā, kāre māua e kōrero reo tapu tā māua anō, ā, inā wā katoa i. E kōrero nei koe mō Puhi. Ā, mō Puhi, mō Puhi, taku tuakana a Puhi. Ā, tō puta mai a ia mai te, te, nā, te wā o te, i muri nā Tāne rā, Koia hoki te kai a waiata i tērā wā, ana, ana ka tae mai a Tūruhira me wana tamariki, a ka puta mai a Puhi ka hara mai ki te taha i au noho ai. A e, e rawe ki au, tērā, kei, kei hua hoki mōku. Āe. Enari, ana kua hara mai ai a kua, ka, ka, kua mea atu au enei wā tāua mahi, ā, me, me noho tāua i roto i te tapu, ā, kia heke rāno tā tāua haki, Kātahi anō tāua ka puta i te haututū haere. Te haututū nei ki te kōrero riro i ngā mahi o te ao. Kia kore, kia kore e raru nā te whakaaro o roto ka tū ana ki te pōhiri. Ko te whakairo haere i te kupu, ka haramai mai te karakia moata, te karakia, kua inoi atu au ki ngā kuia mai he kupu māku mō tēnei rā. Koirā katoa ngā mahi whakareri i a koe. Āe, āe, āe. Whakareri i tō hinengaro, whakariterite i wō kupu, i te kimi i te kupu tika, hei whakapakari ake i a koe. Nā, ko tētahi āhuatanga anō hoki, nē, ko tō reo. Āe, āe. Pēhea tō whakareri i te oro o tō reo? Āe. O Kuina ka noho noho tonu au tākaikai taku kakī kia mahana tonu taku taku waha kia kua ura tonu kia mātau e mātao ā kua kua raruraru te te noho o te korokoro āe ana kua kore e eke ki te taumata e pīrangi ana au ahakoa ko hau anake kei te kite mōku e kua hau anake kei te kite kāre anō kia eke āe Ā, engari kua pakeke haere ināianā, ā, kua, kua huri haere au ki te akoako i ngā mea tamariki, kia mōhio rātou i te wā e, e tū ana rātou kua reri rātou. Āe, ki te whakareri i ō rātou korokoro. Korokoro tonu, kia mahana te noho, kia kaua e kai ngā kai weriweri, ā, kei, kei whakararuraru tō korokoro, āe. Te nui nō te wā kāre nō mātou e kai ana, ko te unu nō ētahi wai āhua mahana nei, kaua e wera.
Kia kōrero ake au mō te taha ki a au, nē. Āe. Ka, mēnā au ka mōhio kei te kōrero ahau, āhua rite tonu au ki a koe, āhua rua, toru hāora ki au e whakareri ana. Āe, āe. E, e whakareri ana i a au, ka, ka, ka tae mai ana te kōrero ko mea te tūpāpaku. Āe. Kua whakareri au i ngā kōrero hāngai kia mea. Āe. ka mutu kua kimihia e hau i roto ana i āku mahi he rārangi mm. mai hea rāne. Mm. Ne? Ana mēnā he, he pakeke pērā i a Rāniera, rāua ko, ko Ponti Ai. Mara no te Hāhi Ringatū, Ai. a kua whakaaro ahau, ai, a kene ka, ka tīkine ahau te hīmene a Rāwiri, Ai. ono te kaumārima, ki roto i te kōrero. O, ka tīkina rāne ahau he wāhanga o roto i te karaipitu. Ai. He, i kī mai tētahi ki ahau, tētahi o nā tauira ki a au i nanahi nei, i a matau e hui ana. Ka mea mai ki ahau, uh, he aha e maumahara ai koe ki te nui nō nā kōrero, mea tau, whakareri. Mm. Yeah. ka, uh. ka wehaere atu ki te waharoa rā, ka mea, eh, kore hea hoki e kōrero mā. Ai. Ai. Māku e ki atu ki a koutou katoa, Kūariri noa atu ngā kōrero nei. Ka mutu, ka mau ana i a koe te kau nā Tauparapara, te kau nā Mōteatea, ka taea e koe te tiki atu i he rārangi hei whakamanawa i ngā kōrero nei. Ana, pērā anō pea te karanga. Ā, he rite tonu, kāre i rerekē ake. Pēnā he, i a au e kōrero, i a koe e kōrero mai nā pou o te hāhi tonu, wēnei i tīkarohia atu nei. Āe, ana kua whiria au he kupu kia hoki wairua mai tawa pou, tawa pou o te hāhi. Me wana mahi i mahi a ia i roto i, wana mātaurana rānei. Āe, ana Ko tētahi āhuatana kua kite au e nā Kuira ki te titiro i nā pūkena o te tangata. Ēnari ka taea e tō whakapapa te mōhio ana koe nā te mea ko nei tētahi mea o tātai ko te tūāpapa tonu o nā mahi katoa ko te whakapapa. Ēnari i tērā kua mōhio koe i te takahi haere nā Mauna. Ai. E rō noa nei tana reo e whakapāho Ai, haere ana ki ai, wana pae mauna ai. i tae mai e wana manuhiri ki Ai. konei. Ara kua pōhiri atu koe i wawa manuhiri Pērā rā. i a Tāpene Ā, e pērā kōrero i a mai. Tāpene e kōrero Pērā ai. E, i re, e ā, rite ā. tonu te, te, Mm. te whakatakoto o te kuia pōhiri Ā. i, i, i, i tā Tāpene e hīkoi haere nei wana mauna. E whakamihi ai au i a Tāpene nā te mea ko tana pāpā ko Tāpene. Āe, āe, ehara, Nā, ehara. i a mātou Tērā wō e tātou kuraina pāpā. ana i Tīpene. Āe. Ka haramai a Tāpene rāua ko Kiha. Kiha, āe. Āe, ki tō mātau kura ki Tīpene, nē? Āe. Ka taraiwa mai tana Mark ii, Zephyr, kākā ariki nei te kara. Ana, ka puta mai ana a Tāpene i tana waka, he Rātapu tēnei. Ana, he, ana, kai te mau ana jandals. Āe, āe. Ana, kua titiro haere, ana, kua kite mai mātau. Āe. I te korou ana, kua heke mai ahau mai tō mātou whare. Well, ana i tērā wā hoki, kāre noa he o mātou e rūrū, he, he awhi awhi ai, ke. Ai, ai. Ana ko te tāpenera, kua mea mai kia, ana huakina o muri o taku motuka, kua huaki nei au. I reira tēnā nā te kai. Ai, ai. Yeah. ka whakatakoto te paraikete, ana ka tangoia mai nā, kua tunu ai he hāngi i tana kāina, arā tana kāina i māngere. Ai, ai. Ki tonu te motukai, te kai o muri o te motukai. Oh. Uh, ana, e, kāre anō pea a Tāpene e, e, e whai kōrero mai rei oh, i, i, i whānau noa, engari oh. e, agene pea i te whakaarohia. Ka mea mai te korou arahia mātou, whakatakotoia nā kaina, Kaua koutou hei kai. Koe i wera e tūtū he tiro tiro mai, a houa ma tikina ki te kai. Ae, ae. Ana koe ra ka. Whanau hia ua manihiri. E no ra maua ko Rapaera, ka mea tau ki a Rapaera, mena te aho tana papa i a matou. Tana te manaaki. He manaaki te tangana, koe ra ta pene e karahu. Ae. E te iwi, he wā, wā taha tēnei puna kōrero i tēnei ata. Ēnari, e ka noho anō māua ko te kuia nei i roto. Ake nei pea kai a koe he kōrero whakamutuna mō tā tāua hōtaka e koe. Āe, oh,
He nui nā kōrero mō te tani, mō te tanihana. Ēnari kia hoki noa atu au te taua kōrero, kaua rawa e whakamā ki te tani, kaua e whakamā i te tuku i ō roimata, ahakoa Māori, wahine mai, tāne mai. Nā te mea, koinā te orana mō tāua, te iwi. Ki te tuku i ō, i ō roimata ki runga i te marae, nā tahi nei me tō hapū, me ō hoa tonu, me tō, tō iwi tonu. Nā te mea, ka, ka, Ka noho koe i te pupuri i ō roimata ki waho mai, ki a koe anō. Kāre koe ora, kāre koe ora, ka noho tēnā pōuri te whaiwhai hari i a koe.
Mōku e te iwi, kei te tīmata au ki te tuhi tēnei kaupapa te tangihanga. Kei te kite atu ahau, kei te kite atu ahau. He wāhanga kai roto i te tangihanga mō ngā kaituhi paerua, mō ngā kairani i roto i wā koutou mahi rangahau katoa. Āe. He pai tonu ki te kukume mai i ērā mahi ki roto i wā koutou. Nā te mea muri tonu i tēnei, kai tā ērā atu au, koirā te mahi a tēnei, i ahi a. Kīria, kia ora rawa atu koe. Kia ora tātou. Haramai ki te whakamahana, ki te manaaki.

Tēnā koutou, kia ora rawa atu nui ah, e tāna rawa, tātou e kai, kia ora tātou katoa. Kia ora.